njĩtagwo mũra wa wanjikũ na maya nĩ managĩ na icanjama cia kiumia na kiumia gĩkĩ tareke tũigue andũ me haha Mimi na Kalonzo na Raila tumeshikana kidete, mwanyita na itenda mũkauga atĩa na mimi nimesema mara mingi, Kalonzo akiwa rais wetu, mimi nitakuwa na furaha zaidi, na yeye pia ameniambia Weta akipata atafurahi zaidi. koguo gũtirĩ handũ mũratarĩra raira Bwana Raila, vile wamekuwekea vizingiti,

na njĩra nguhĩ raira nĩ aremetwo rĩu inyuĩ mũgeria rĩ inyuĩ Kwa hivyo sisi tunataka kujaribu njia yote ile mpaka mtoto apatikane. tũtigane na icio gũkũ kwĩ na kanjũra wa tene atũrĩte ahahamĩte mwarĩ kĩmwĩrĩ na to ũguo kairetu ga standard 7 rĩu na nĩ ka mũirĩtu wakwa arakorire atĩrĩ haha macemania gathiĩte kũgĩra nyanya thigũkũ ĩkũ aramwĩra thigũkũ ĩ mũciĩ aramwĩrire ndĩrĩ hau hau ũguo
aramuorotera na mũningo alimuonyesha na hii mdomo kwani sikukuu haiko hapo hapo hapo Eh.
ati anangĩte hakuhĩ tũirĩtu tuothe twa itũũra tũirĩtu tuothe tũgũkũ tũkiumia nyondo nĩ watũmenyaga
kana gothe gegũka irĩtu

Ngĩire tondũ angĩringĩra irio koiroge no atũre na mbica ta ici. Nĩ agĩthũrimwo tondũ anake matirĩ na andũ a kũhikia rĩu. Nĩ atũnyarirĩte biũ mũndũ ũyũ nĩ athũkĩtie irĩtu itũ tũkũhikia ũ mahikia acio ĩ mũthee mũgima ta ũcio kweri ĩ na nĩ mũnene ĩ kweri ĩ atĩ narĩ mũnene witũ ĩ Ah, mũndũ ũcio nĩ ohwo Anake gũkũ makĩrĩ na thĩna. Imwana ici itingĩikania.

aingĩ a- aingĩ a- ana mendia Ĩ, ana mendia To- tondũ tondũ nĩ mbeca nĩ mbeca ahũthagĩra ahũthagĩra mbeca nĩgetha nĩgetha one- one handũ hau egũkĩenda ndakarekio tũngĩhapeni kũigua nĩ areketio ithuĩ andũ a gũkũ tũngĩigua tũtirĩ thirikari angĩrekio to mũthĩ tũngĩigua tũtirĩ thirikari na rĩu mũkwendekwo atĩa ahinywo wega biũ Ahe- ahinywo wega biũ na atwarwo kũrĩa agĩcoka gũkũ rĩ ndeko ĩtarĩ ho etagwo etagwo Christopher Mbũrũ si mtoto kana mwangangi we nawe ũngĩendekithia atĩa
ona tiga tiga kuhakorwo agĩrĩirwo nĩ kũrũmwo na kĩmangũ aikare ndegwa maitũ wa kaunti nawe ũkuga atĩa na ĩkorwo kĩga kĩ ona baibũ nĩ tũrĩte ĩkorwo kĩga nĩkĩo kĩmwe gĩgũkũhĩtĩria tikaba gĩgĩtinio gĩteo ĩni sisemi kitu na ngwĩciria rĩu ona watho nĩ wagĩrĩirwo korwo mũndũ wagĩrĩirwo kũhũma mwana agĩrĩirwo nĩ gũtinio agaikaraga atarĩ na kĩga kĩu ene
nĩ managĩ na icanjama cia kiumia njĩtagwo mwaũra wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia wareherwo nĩ ekeza sacco wenda kwĩgĩra mũgũnda nyũmba ya gũikara school fees ya mwana emergency loan kana ngari wĩyandĩkithe na ekeza sacco na ngiri igĩrĩ we mwene ngiri inya mũrĩ joint na ngiri ithathatũ mũrĩ chama kana ngurubu kana kambuni